Muri seiko mukoma? Ah, kuri nani mwapangishi papikwa? Ah, ndafamba munharaunda ndagariwa kwa Mbudzi ndikutsvaga panotengeswa mbudzi.
Mbudzi. Kafoni. Ah, mbudzi cheche dzembudzi idzi. Mbudzi dzekuita dzenyama. Mbudzi dzenyanga idzi.
Eh, dzenyama. Mune budget yakaita sei? Ah, ndoti ngozoti imi munombodziwanza mari. Munoziva kuti panabudzi yotengeswa. Andike mazvike bana kutaura kuti matauro wozi bana mbudzi. Bana mbudzi dziripi? Ndoza imi mune mari imi. Ah, munongochaja zvinongoziva kuti nepemunotochaja pacho. Ipo ipane irimo i 10 dollars.
10 dollars. Hmm.
Ah, kabari kamutimbura kade. Ah, ndandikana 10 dollars ndandodo mbiri. 2. Eh.
ndokuti twende mama uri kubuda nadzo izvizvi eh, ndinoda hadzakatomirirwa unoda kuti tuite da o oh.
ah, saka zvine chikuya ndimutiraisepedzire muda kwangu itoripo keshi yacho zvokuti mari itoripo dzakatomirirwa unotoda kuti tuite mwaya gwa remabhinya ashata mumanewspaper
remamuri kuerenga eh, ah, manika post Ah, zvemuri kuona pana apa mbudzi dzidzi iyi matebhero ndigoti ndokura matebhero ndigoti ega ega danga rese alright eh uwe uwe ona kana nze iyi ona hamsa bata kucho to horo kuti yendi kumpa ah, yendi kumpa izvi kusvika kusvika noko ukama alright sa iyi project ndiyo rui manye mati Project iyo ndiyo ri mhanya ri. Bata imbudzi, bata imbudzi. Mira yekundotaura taura zvinhu zvakadhakwa pana. Imi mwati mabhepi mabhanisi papi? Baba 35. Ma 35 miles up.
Eh. Mafungo ombudzi futi. Zvinoda kuita zvati kana makudzoka kudai makupinde pa 35 musisadzikigwi pambudzi ba. Alright. Eh, mukasangana nanu mai kunoti matenge mbudzi ba munotaura kuti dzaa dzakarasika because anhu ekunoko ane gode kuti munhu akatengese mbudzi anenge akuya tipeyo mari Ipe mari hey chakazoti chakazoti. Saka iko kamari kamatondipa ka 20 kika tautoziyo kuti tato cover door paone pane mamwe magepo. Kwaya dzibuye tu. Ufambize ufambize.
Andiko mukuona makungu. Ah iyo itori nemwana ikamwana achitiro tutuka. Kale kakutosara kuwanda.
Yeah.
Ndo nyaya iri kutambika pana. Yeah.

Wangana chete bro. Eh, mukomana mutsvuku.
Ah, saka ndabvunza. Mbudzi ndedzangu, ndedzepamba pangu iyi. Saka ndaona ndangodarika kudai ndikati ah, pamwe kufanana kwembudzi asi ndazoziva ngeiyi iyi. Panyama ndoparutengesa huku dzaka mbudzi dzakakura dai. Anditengesi basa kandabvunza. Wamutengesera here mukomana wacho? Eh, ndotenga.
Oh.
Ah, pamba pangu handitengesi mbudzi ba inini mukomana wamuri kutaura wacho mwana ase kumuona ari kuti ndikwazvo kwazvo here pamatengesera nembudzi mwana ase kumuona kuti munhu uyu unotengesa mbudzi ngedzake eh, ah, ndatotengesa 20 dollars dziri dziri ah, saka ndikutaura zve mwana wangu musoro chauiti zvakanaka ba Iye mukomana mutsvuku. Eh, ah mutsvuku zve wakaita mupfupi wanga nehembe yeblue ine machekiti chekiti ne short re white. Nakakapi ke black. Ah, ndako.
Ndondo zaitika ka. Eh. Ndo direct ko ndikazi panotengeswa mbudzi ukatopfidza nebano kadai. Ah, Imba yochona eh. yekutanga ka. Ah, ndikatosvika ndikatoti mukomana anga ari kutoerenga wakatoerenga ah, newspaper haana magariro ake kuhwara haani kuerenga ba plus kuti mbudzi dzakadai mungadzitenge 20 dollars here sungira apapo muti mbopetuke kwaari Munonasa ah. kubatsirikana mupiwe mari yenyu. Nditosvika asi po mwana wangu mukuru chauto uri mushe ba. Mwana wenyu mukomana wewe. Eh, oh, sungira ipo kuti ipetuke. Eh. Saka imi wacha mukwanisa nditengeserawo. Ah, nditengese ndikuti saka ndaramba. Ah. Eh, mimi mukoma imba mwanga muri kutotengesera napo. Wakusonasa kuzvona ba kuti munhu umwe waati zvakanaka here. Munhu unooneka wani. Zvatombopinda musoro mangu but ah. ndazongoona pakuverenga newspaper pa asi nyaya dzacho dzanga ichibvunza ma eh. ah, zvakudombopinda mupfungwa mangu ndakaona mm, hazvimwe hazvizi zvekubvunza unorwara hapana ba mabhuku aya da wada kunangisa bhuku ringataura zvemabhinya ngeripi racho kutorwara wane nguva three years dzakukwana musoro wakawaite zvakanaka ba uyezve kana muchifamba muchitenge mbudzi zviya tarisai anhu akuru pamusha kwati ndotengera ana adoko ona zvinhu zvaakuitoita izvi ndangoti mazuva ano zvaana ndosara mumusha kato a echidiki zvaangana zero hapana zvaanoita pamusoro chautori siashupi hakana nharo muchisvika mozomati mari yangu ngaidzoka nendapa unomupetudzira mari yenyu andoona kuti mai asvika haaiti nharo ba apa ndafara hangu kuti mai mazwisisa ari amwe mungadai matondisiya ah. wabaya e eh, kana kuti umaendesa mapurisa ngoti mutema wotenderi roni ganditarise eh, mumba mukuru Bana mnaelewa nini? Ah. Oh, patoka kiwa. Pakiwa makiya zithe apa. Makiya thetha apa. Akomana mukoma munhu zvamwandiambirawo zvisingaiti. Iri bhegi riri rathethwa apa ngiri munin'ina wacho. Hembe dzazatorongedzwa idzi. Ah, oh, witness iri pano bhutsu neunhu. Anenge masvika akagara apa. Ndopanonyanya kugara ipi ka? Eh, nebhuku rake ranga riwerenga iri rape. Wasiya bhuku?
ndori ndasvika ari kuerengera atinyai kudeba kuti abate mari muoni ninge kuti wangai munhu uya kuti akandowaindotora nyaya yekuti ndokutiza kuende kwaotoenda kwamutari ndokuita wakuti zvinoita amwe kudini kumaofisi ine matomupe mari mamamupe mari twenty dollars mukoma mandiambirawo basa akoma nini ndochidini ndotangire papi ndataura kuti mwana wangu womupengo andikamazviona ini twenty dollars yacho hapachina munhu hapachina zviro zvatorwa mubho inyaya yemari yemwa mugashidza Ino ndochidini? Ndomudini imi muri kuda 20 dollars yenyu. Ini mwana wangu bwana apachina. Imi mwacha mukwanisi ro ndipa 20 dollars. Eh, eh, andikwanisi.
Ndakuto ini zvoda kutoita vana kutobuda kutenda kumapurisa. Ndakutobuda. Nditovioni. Awu mapurisa mako mangariranya. Andakuto kuti mwana wangu nditsvake hangu. Andichaka kumangarira ba ati ndibatsira.
Ndotovaonye pedzimwe nyaya.
Ah, zvakanaka.
Imi madha ndisamiri bwana.